א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער דרײַ און פֿערציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן ר' יוסף זאב בראווער. א גוטן ר' פנחס גלויבער. סאו האמיר אזא שאלה יוסף זאב, לאמיר גיין גראד צו די שאלה ווייל מען קען הערן פון קול פונעם שואל אז ער האט ממש אין א קלעם, יא? איז דאס קומט פון א פֿערצן יעריגע בחור וואס ער זאגט אז ער איז שוין נישט, איך זאג איבער זיין שאלה נאכדעם, ער איז שוין נישט אין ישיבה פאר א תקופה אפאר וואכן, ער איז שוין שישי פאר א שטיק צייט, און ער גייט נישט אין שול דאווענען, זאת אומרת ער דאווענט נישט שוין פאר אפאר וואכן, און ער ליידט פון סאושעל ענקזייעטי, און ער האט שוין אן אפוינטמענט, ער האט געהאט איין אפוינטמענט ביי א פראפעשענעל און ער גייט האבן נאך איין, עד כאן לשונו, סאו איך ווייס נישט וואס זיין שאלה איז, ער דארף העלפ, יא אבוויעסלי, ער זאגט ער רעדט זיין זיין.

שעצן אים זייער שטארק, קוקן אים זייער שטארק ארויף פארן אויפהייבן דעם טעלעפאן קאל און אריין קאלן און פרעגן א קוועשן ווען ער איז אין די מצב.
אבוויעסלי אויב האט ער סאושעל ענעקזייעטי, קען זיין וואלט ער זיך געמוטשעט מיט דעם. הגם ס'קען פון די אנדערע זייט זיין אז ס'איז זייער סעיף און סך הכל ער לאזט אריין א מעסעדזש אין א מעסעדזש באקס און ער דארף זיך נישט פעיסן מיט קיינעם. אבער איז גוט געזאגט אז ס'איז ער. ווען עימיצער האט סאושעל ענקזייעטי, געווענטליך ער האט ענקזייעטי, און ס'קלאפט אויס דא, אבער די די שורש ענקזייעטי א אנגעצויגנקייט א אנגסט איז דא סאו ס'איז מסתמא נישט גרינג ס'איז שווערער ווי פאר א צווייטן צו מאכן די טעלער ס'איז דא אסאך בחורים מסתמא וואס האבן אויכעט ענקזייעטי בחורים און געלייט אנדערע וואס האבן אויכעט ענקזייעטי און זענען יא אין ישיבה און זיי לאמיר זאגן יא אזוי דרייען זיך צווישן מענטשן און זיי קענען זיך נישט ברענגען צו פרעגן אזא שאלה ניין? יא אמת איז ממילא אונז באגריסט מיר אים. איך און מיין נאמען און דיין נאמען און די נאמען פון אלע צוהערער, זייער זייער גוט האסטו געטון, אונז רעספעקטן דיך זייער שטארק פארן טון דעם מאוו פון אריינלאזן דעם מעסעדזש, און די אייבערשטער העלף אז אונז זאלן זאגן עפעס דיבורים וואס וועלן זיין חיזוק אדער קלארקייט פאר דיין מצב. אמן. די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טון איז טאקע דאס וואס דו האסט געטון, פרעגן וואס דארף איך טון. אקעי, מ'שוין אויפן וועג. האלט שוין נאך די ערשטע סטעפ, האסט שוין אנגעפאנגען דיין פראסעס, זייער גוט האסטו געטון. וואס וואס אונז קענען דיך וואס אונז קענען דיך זאגן. ס'איז דא צוויי רוטס לכאורה וואס מ'גייט נעמען, איין רוט איז מסתמא די מעדיקעישן, די אפוינטמענטס וואס דו רעדסט, איך האב באקומען א עוועליועישן, איך האב סאושעל ענקזייעטי און איך האב שוין נאך אפוינטמענט, דאס איז דאך לכאורה די מעדיקעישנס וואס מ'גייט דיך לכאורה געבן, וואס איז אויך זייער וויכטיג, וואס קען דיך לכאורה זייער אסאך העלפן.
עט די סעים טיים איז אויך זייער וויכטיג צו ארבעטן אויף די אנדערע אמת'דיגע מער טיפערע וועג פון וואס איז די שורש פון די פראבלעם, למשל גיין פאר טעראפי, און אליין אויך טון וואס דו קענסט צו פעיסן וואס איז די סיבה פארוואס דו ביסט אריינגעקומען אין די. אין די מצב אין פירסט פלעיס? פון וואס האט זיך דעוועלאפט דיין סאושעל אנעקזייעטי? וואס ליגט אונטער דעם? סאושעל אנעקזייעטי איז א נאמען פון די סימפטאם וואס דו ליידסט פון, אז ווען דו גייסט אין ישיבה פילסטו דיך אנקאמפארטעבל אדער וואטעווער דו גייסט דורך, צווישן מענטשן, צווישן מענטשן, גיין אין שול דאווענען, די אלע זאכן, וואס ליגט אונטער דעם? וואי איז דאס העפענינג? וויאזוי מיך א קליינט האט געפרעגט, פארוואס בין איך אנדערש ווי יענער? פארוואס איך האב יא מורא און איך טראכט יא און ביי מיך געשענט יא פעניק עטעקס אדער די אלע, וואס בין איך אנדערש פון יענעם פון וואס געשענט נישט? וואס מאכט מיך יא אז ס'זאל געשען ביי מיך און יענעם ס'זאל נישט געשען ביי יענעם? סאו דאס איז די ערשטע קוועשן וואס דו דארפסט דיך פרעגן. וואס האסטו געענטפערט פאר יענעם יוסף זעב? זאגסט א קלייענט האט דיר געפרעגט די שאלה. יענער איז מיין קלייענט, סאו איך קען אים אביסל בעסער און איך קען זען, הגם די שאלה איז נאך זייער א אפענע שאלה און איך מיט ער אונז גיימיר נאך אסאך. אריין זיך פארטיפן און אריינקוקן אין די שאלה, אבער לכאורה דארטן איז עז יוזשעל איינע פון די פיר עס'ס פון די עטעטשמענט טעארי פעלט אים. אקעי. יא די עטעטשמענט.
יא. ס'האב שוין גערעדט דערפון.
סעיפטי, סעקיוריטי, סין, און סוט'. אויב א מענטש האט נישט באקומען יונגערהייט און ער באקומט נישט יעצט עז ווי ספיעק די. פיר בעיסיק זאכן וואס מאכט א מענטש זאל זיך פילן גוט אטעטשט און סעיף און סעקיור. פילן גוט מיט זיך אליין. פילן גוט מיט זיך אליין, הייבט אן מורא האבן פון אנדערע מענטשן, דו קענסט די, ווען דו ביסט געווען אין ישיבה און חדר און בכלל אייביג, דו קענסט די מענטשן וואס זיי מיינען אייביג אז מען רעדט פון זיי, פארוואס מיינט ער אז מען רעדט פון אים, וועגן ער פילט זיך נישט סעיף, די רגע ער פילט זיך נישט סעיף איז יעדע זאך וואס ער זעט א מורא'דיגע טרעט פאר אים.
ס'טייטש אויף ס'הייסט א צווייטער קען ווערן אויך מורי. די שורש, אמת, און די שורש פון וואס דו ליידסט לכאורה איז אז דו פילסט נישט סעיף. סאו, טו בי אנעסט איינע פון די ערשטע זאכן וואלט איך געזאגט מאך שור טאקע אז דו ביסט סעיף. קענסט נישט איגנארן דאס אז דו פילסט נישט סעיף, דו פילסט דיך נישט זיכער מיט זיך, און זיי סעיף. און ווען דו גייסט פילן סעיף ארויסצוגיין פון שטוב, צי דורך מעדיקעישן, צי דורך טעראפי, צי דורכ'ן זיך פארטיפן און פארשטיין מיט גוטע קאנווערסעישאנס מיט דיינע עלטערן אדער דיינע מחנכים מענטשן מיט וועם דו ארבעטסט וועסט פארשטיין פונקטליך וואס ס'גייט פאר מיט דיך און דו וועסט דיך פילן סעיף גייסטו אוטאמעטיקלי אליין וועלן צוריק גיין אין ישיבה וועסט אנפאנגען גיין אין שול איז איינע פון די שטארקע פאוקוס און אויב דו ווילסט וויסן א וויכטיגע זאך זיך צו פאוקוסן איז סעיפטי ווען פיל איך יא סעיף ווען פיל איך נישט סעיף וואס דארף וועלכע ני וואס דארף געשען צו מיך אז איך זאל זיך פילן סעיף. און וועלכע זאכן מאכן מיך פילן אנסעיף, און וויאזוי קען מען אינטערדוסן מער פון די סעיפטי ביי די ביי די חדר, ביי די ס'דא למשל מענטשן וואס האבן די אישו מיט די שול ווי דו האסט גערעדט יעצט פון, איז דא גיי ביי די בעק פון די שול, שטעל דיך ביי די בעק ביי א באהאלטענע פלאץ, הייבסט דיך אן פילן סעיף, יעדע שטיק צייט רוק דיך ארויף מיט נאך א באנק, נאך אביסל טיפער, דארפסט ארבעטן צוזאמען מיט דיין סאושעל ענקזייעטי, דו קענסט עס נישט איגנארן. און דו דארפסט וויסן אז לכאורה די שורש דערפון איז אז דו פילסט דיך נישט סעיף, ס'קען אויך זיין אנדערע זאכן, ס'קען אויך זיין עטליכע זאכן צוזאמען, ס'קען זיך ארויסברענגען אויף עטליכע וועגן, אבער כ'וואלט געזאגט אז דאס איז איינע פון די גרעסטע שרשים. סאו די ערשטע פוינט האבן מיר גערעדט מעדיקעישן, די צווייטע פוינט האבן מיר גערעדט פון אויסארבעטן וואס ער קען יא זיין מער סעיף, למשל דיינע עלטערן ווייסן אז דו האסט געמאכט די פאון קאל, וואס איז דיין רילעישאנשיפ מיט זיי? וויפיל קענסטו זיי אינוואלוון און זען וועלכע מענטשן דו קענסט גיין? ס'איז דא גוטע מענטשן. אין די פלאץ ווי דו וואוינסט, ווייל די פלאץ ווי דו ביסט איז זיכער דא גוטע ארגענעזעישאנס און פראפעשענעלס וואס זענען דא ארויסצוהעלפן, אין די מוסד ווי דו ביסט, וואס איז דיין רילעישאנשיפ, האסטו עפעס א געוויסע רבי אין חדר אדער אין ישיבה וואס דו פילסט דיך קאמפארטעבל מיט אים, גיי אויפן פאון מיט אים, טרעף דיך מיט אים, און אויב דו קענסט גיין צו א גוטע טעראפיסט איז נאך בעסער, אבער פאר דעם דארפסטו האבן דיינע עלטערנס.

און אויך נישט מורא האבן פון דעם אמעריקעישן, ס'איז דא מענטשן אוי איך וויל נישט טאטשן איך האב מורא, ס'וועט מאכן, ס'איז נישט אמת, ס'איז דא דאס היינט זייער זייער גוטע מעדיקעישאנס, ווען ס'איז קאמביינד צוזאמען מיט גוטע טעראפי און ס'ווערט פארשריבן דורך א גוטע סעקייעטריסט און מ'גייט עס נאך, מענטשן ווייסן נישט וויפיל בעסער זיי קענען זיך מאכן זייער לעבן מיט גוט נעמען קעירפולי גוטע פרעסקרייבד מעדיקעישאן נאכדעם וואס זיי האבן באקומען א גוטע עוועליועישאן דייעגנאזיס און גיין פאר גוטע טעראפי. סיי ביי א געהעריגע גוטע פראפעשענעל טעראפיסט און סיי אפילו ביי די מענטשן ארום דיך וואס אונז רופן דאס מענטארס, רבנים, ראשי ישיבה, מענטשן וואס קענען דיך באגלייטן, וואס קענען דיך מחזק זיין, נישט אייביג איז עס אפילו אזא גרויסע אישו, אסאך מאל ווען דו וועסט צוריק גיין זען וואס האט דיך געמאכט פילן אנסעיף אדער וואס האט דיך געטריגערט ארידזשינעלי די ענקזייעטי וועסטו זען אז עס איז אסאך. און ס'איז מסתמא. צו אויך ווייניגער ווי דו מיינסט. יא, ס'איז מסתמא נישט עפעס פון וואס מען דארף באמת מורא האבן. אבער איך וואלט אויך צוגעלייגט, ער זאל זיך נישט בלעימען יעצט און זאל זיך נישט נישט אנפאנגען קיין אינערליכע וויכוח מיט זיך אליינס אז וואס בין איך אויב עפעס, איך ווייס די שער איז דארטן ער האט גארנישט דערמאנט פון דעם, באט איך מיין אז אסאך מאל געשענט עס אין אזא פאל, יוסי זאב, יא, קארעקט מי איף איים ראנג, אז מען הייבט אן זיך דינגען מיט זיך אליין, פארוואס האב איך מורא, וואס דארף איך מורא האבן, וואס קען איך נישט גיין, און עפעס א בעיבי ברויך דארף טאקע מעורבים פון דעם שפאשש קאמאן איך ביסט קיין ביסט קיין קינד פון זעקס יאר אויף אין די חשבונות ווייל די שוועריקייט ליגט נישט אין היגיון די שוועריקייט ליגט נישט אין שכל די אפילו ווען מ'עט עס מסדר זיין אינעם קאפ אז ס'שטימט טאקע נישט און ס'שטימט יא איך זאל גיין יא וועט עס נישט העלפן שוועריקייט ליגט אין די עמאשענס אין די הארץ און ס'דא א אייגנארטיגע שפראך וואס די הארץ רעדט און ס' און די שפראך איז נישט לאגיק ס'נישט היגיון נישט שכל ס'נישט קיין סברה אויף אהער אדער אויף אהין. סאו פון איין זייט שפילן דערמיט און זיך טענה'ן דערמיט יא ארבעט נישט, און פון די אנדערע זייט זיך באשולדיגן פעלט נישט אויס, ביסט נישט שולדיג, ביסט בכל אופן זיכער נישט שולדיג, ס'איז נישט עפעס וואס דו האסט געטון, ביסט פֿערצן יאר אינגאנצן, מענטשן פון די פֿערציק, נישט די פֿערצן, יא, וואס טרעפן זיך אין אזעלכע סארט ענקזייעטיס זענען בדרך כלל, נישט בדרך כלל, קיינמאל, זיך אליינס נישט שולדיג, זענען אליינס נישט שולדיג כל שכן ביי די פֿערצן. ס'איז נישט שולדיג, ס'איז נישט דיין פראבלעם, ס'איז נאר א זאך וואס דו קענסט טון דיך גרינגער צו מאכן דאס לעבן, בפרט ווען ס'מאכט דיר אזוי שווער. ביסט מסכים יא צו זיף? הונדערט פראצענט, יעדע ווארט וואס דו זאגסט איז הייליג און טייער, און מ'קען נאך אפילו מאריך זיין אסאך אין די אין די דירעקשאן וואס דו האסט געזאגט. נו, אדרבה.
נאך אפאר נקודות וואס איך וואלט געפילט פאר וויכטיג איז. און איך מיין איך טריי עס ארויסצוברענגען אסאך מאל ווען איך אדרעסיר די מיני זאכן. ס'איז נישט קיין בדיעבד, ס'איז טייטש דער רבונו של עולם האט דיזיינט פאר דיך די נסיון לכתחילה און דאס גייט ארויסברענגען פאר דיך די בעסטע דיינע כשרונות און דיין וועג פון מצליח זיין און לעבן אויף די וועלט. אין אנדערע ווערטער, זייער אסאך מאל. הייבט מען אן אריינפאלן אין א מצב ווי ווי מען הייבט אן זיך בלעימען פארן זיך בלעימען אדער האבן ענקזייעטי וועגן מען האט ענקזייעטי מורא האבן וועגן מען האט מורא און נישט גיין אין ישיבה וועגן איך בין נישט געגאנגען אין ישיבה האט איך מיט דעם אנגעפאנגען דערמאנסט ס'איז שוין א לאנגע צייט וואס איך גיי נישט צייכן מיר דא איינמאל ווייסט גיי דזשאסט הייב דיך אויף און גיי גיי פאר א לאנטש גיי פאר א נאכמיטאג גיי פאר א דאווענען גיי פאר עפעס אנדערע סיבה גיי פאר א פרייטאג אסאך מאל איז דאס די סיבה און דאס ברענגט מיך צו די. צו די אנדערע וועג וואס איך האב געוואלט ענטפערן די קוועשאן איז אז מען קען צוגיין אין די זייט פון טעראפי, אונז האב געמענטשענט מעדיקעישאן, אין די זייט פון טעראפי קען מען צוגיין צו דעם אויף א וועג פון באטאם אפ אדער טאפ דאון. אקעי וואס מיינט עס? באטאם אפ מיינט טו זאכן אין דעם שטח, אדם נהפוך כפי פעולותיו, טו גיי מאך, פארשטייט זיך. וויטין וויפיל דו פילסט סעיף, פארשטייט זיך דו קענסט דיך אויסציען וויפיל דו פילסט סעיף, דו קענסט אייביג סטרעטשן דיין עביליטיס פון וואס ס'ווערט קאנסידערט ביי דיך סעיף, און וויטין די זאך וויפיל דו קענסט זיך אויסטרעטשן, טו, טו זאכן, גיי, גיי אן א שול, גיי אין א קליינע שול, גיי אין שול צוזאמען מיט דיין טאטע,

איז זיך זייער גוט, ער נעמט מעדיקעישן, אבער נאכדעם קומט א תקופה, אויב האסטו נישט מער מטפל געווען מיט די פראבלעמען אינעווייניג און דיך האסט נישט קעיר גענומען, איז ווערט א אסאך מאל די מעדיקעישן שוין נישט גענוג, און די טריגערס ווערן העכער און גרעסער, און די וואליום הייבט אן ארויפגיין, און דאס איז שוין נישט גענוג און יענץ איז שוין נישט גענוג, און ס'קומט צוריק סאך סאך ערגער. ווען מען הייבט אן פילן בעסער דורך מעדיקעישן, ווען די אייבערשטער העלפט אז מען טרעפט די ריכטיגע מעדיקעישן און ס'ארבעט ריכטיג און די סייד עפעקטס זענען נישט צו שלעכט, דארף מען אויך געדענקען צו ארבעטן אויף די אויף די אמת אויף די שורש פון די פראבלעם און אזוי און אזוי באקומען א א פול סעלושען, ווי איך האב שוין געזען אסאך מאל מענטשן הייבן אן און נאכדעם מען פאלט אוועק און ס'גייט אקעגן נאך א טריגער, ספעשעלי ביי בחורים אויב ס'גייט זיי גוט און נאכדעם גייט אקעגן די תקופה פון די חתונה אדער פאר די חתונה. און ס'הייבט אן ווערן מער ווי שנעלער און גרינגער די הייבסט אן קער נעמען פון דעם און אויך די זאך וואס וואס אונז האבן פריער אויסגעשמועסט ס'זאל נישט ווערן אזא גרויסע סנאובאל יא וויאזוי א סנאובאל וואס ראלט זיך אראפ אוועק קען אנהייבן מיט א קליינע א קליינע באלי און ווי מער ער ראלט זיך אראפ קלעבט זיך אן מער און מער שניי און ער ווערט אזוי מין ריזיג אז מ'קען שוין שפעטער נישט דילן דערמיט ס'ווערט שוין ס'ווערט גאר גאר גרויס.

אדער איך ווייס פינף חדשים נישט אין שול אדער נישט אין שול, איך בין סך הכל נעכטן שוין יא געווען אין שול וועגן נעכטן ביסטו געגאנגען אין שול, דו האסט שוין געמאכט א סטאפ צו די סנאובאלינג וואס ס'ווערט זייער זייער גרעסער און גרעסער און מ'לאזט עס לויפן. דאס איז די מהלך פון די באטאם אפ. און נאך אנדערע זאכן, אלע מיני פעולות וואס דו קענסט טון זיך צו פילן סעיף און זיך צו פילן קאמפארטעבל, צו דורך חברים, צו דורך איינגעשטעלטע,

איז דאס אסאך מאל אביסל לענגער אביסל שווערער, ס'ווענדט זיך וועם דו טרעפסט, ס'ווענדט זיך וועלכע סטייל דו ביסט, וואס ארבייט בעסער ביי דיר, ס'ווענדט זיך אין די סטייל פון די מענטש וועם דו טרעפסט, די פראפעשענעל צו די סיקייעטריסט, די טעראפיסט אדער חברים, סטעף מיט וועם דו גייסט ארבעטן. און נאכאמאל ווי איך האב געזאגט, איך ווייס נישט וואס די פלאץ פון די עלטערן דא איז, ער האט בכלל נישט געמענשענט וואו זיינע עלטערן, אפשר זיינע עלטערן ווילן אים העלפן, און פונקט אזוי ווי ער האט געמאכט א טעלעפאן קאל צו מיך, קען ער מאכן א טעלעפאן קאל צו א מחנך, א טעראפיסט, א פראפעשענעל און גיין אנפאנגען טון

צו געבן א סטאפ אויף די זאך און עס נישט לאזן ראלן נאך ווייטער. דאס איז גוט. יא, זייער זייער גוט געטון מיטן ריעטשן אוט, איך גלייב אז אלע אונזערע טויזענטער צוהערער עגריען מיט דעם, יעדער איינער מיין איך רעספעקט דיך און האט דיך מחזק דאס געטון די ריכטיגע זאך, און פארשטייט זיך נארמאל אויך מתפלל פאר דיך און פאר אלע אנדערע וואס מוטשענען זיך, ס'איז דאך דא פארקערטע ווייסטו יא, ס'איז דא בחורים וואס וואלטן געוואלט וואלטן אויסגעגאנגען צו גיין אין ישיבה, און זיי האבן נישט וואו צו גיין אדער זיי האבן אנדערע פראבלעמען וואס לאזן זיי נישט יא איז קענסט קאונטן דיינע בלעסינגס אויכעט פון דעם אז דו האסט וואו צו גיין ווען דו דיסיידסט אז דו ווילסט גיין און און האסט וואו צוריק צו גיין איז דאך אויך א געוואלדיגע זאך איז דא אידן וואס ווייסן אפילו נישט פון אידישקייט בכלל
סאו דאס איז נאכדעם סעיפטי געדענק די סעיפטי איז זייער זייער וויכטיג.

וואס קענען דיך העלפן ארויסגיין פון דעם, זאלסטו אייביג אויך געדענקען ווען די ריכטיגע צייט קומט, דארפסט נישט יעצט די רגע אנהייבן גראבן, אבער עס איז אייביג גוט צו פארשטיין און צו די. ארבעטן, דאס האסטו אויך געזאגט, בשעת מען איז אויף מעדיקעישן, מען פילט בעסער, דעמאלטס איז די צייט צו ארבעטן נאך גוט. עקזעקטלי, זיי גוט וועגן, ביקאוז עס לאנג עז יו דאונט פיל סעיף גייט נישט זיין געשמאק, גייסט נישט וועלן ארבעטן, עס נישט קענען אפילו ארבעטן, סאו. און זאל זיין מיט זייער אסאך הצלחה, עס איז נישט נאר א ברכה נאך כ'מיין מען קען זאגן סעיפלי אז מען טוט די ריכטיגע זאך איז מען מצליח, ניין? יא, דאס דיין קליינע השתדלות, די אייבערשטער דארף נאר דיין, די די איין פאון קאל וואס דו האסט יעצט געטון, ס'קען זיין אז אפילו פון ווען ער האט געמאכט די פאון קאל ביז ווען אונז רעקארדן, ביז ווען ער גייט עס צוריק הערן, קען זיין האבן זיך שוין זאכן גערוקט וויבאלד רבונו של עולם האט אים שוין געגעבן די שפע.

א גרויסן שקויעך רבי יוסף זאב. שקויעך.